Tun tuma kan thlir tur chu follow me tih movie kha ni dawn a ni. A tir berah vlogger lar tak a hming call a lo lang in a channel Escape Real Life chu mi lian tam tak subscriber nei a ni a. A video ah chuan subscriber ten thil hlauhawm tak tak te ti turin an challenge thin a. A channel kum sawm tlin lawmnaah pawh a live lai chu mi sang tam takin an thlir tur a ngaih a ni. Tunah chuan a thiante nen Russia panin an thlawk mek a. A bialnu Erini leh a thiante Samantha-i Dasha leh a best friend Thomas te an ni. Russian kalna chhan chu Dasha chuan mi hausa tak thian pakhat Alexia neiin Cola follower te zing a mi a ni a. Ani chuan a puan leu leu a, siam escape room-ah Cola chu a hruai duh vang a ni. Escape room-ah chuan a lo kal fo thin tawh vangin A tirah chuan an ruahmanna chu Kawl-a chuan a nuih zat deuh a. Mahse Dash-a chuan tun ṭuma mi chu a danglam bik thu leh anmahni tan liau liau a siam a nih thu a sawi hnuah, phur takin Kawl-a chuan a follower-te hnenah Russian escape room chungchang chu puang zarin mi zawng zawng hmuh theih tura an live tur thu a hrilh. Russian airport an rawn thlen chuan Dash-a chu baggage claim tawlh theiah chuan tawlh lutin airport security ten an lo man a. An hruai dawn lai takin pathil ti thei tak pakhat hi rawn thlengin a rawn tlan chhuak. Chu pa chu an zinna sponsor tu Alexia ngei chu a lo ni. Airport pawn lamah chuan chhuakin Alexia chuan a bialnu Victoria-i chu a inhmelhriat tir a. A hnuah Alexia in nuam takah chuan pheiin hlim taka an inhmuhkhawm hnuah club changkang takah hian an kal leh a. An party laite chuan Cole-a chu live pah reng a, chutihlai chuan a fan nula pahnih te hi rawn kalin Bar lama a bialnu Erini Chhaibuai a nih pawh chu hrechang lek lovin a lo live pui a. Thomas an a hauh hnu chuan call-a chu che chhuakin Buaina a chhuak zui. Anni chu misual pawl mafia an nih avangin mi thil ti thei Alex Sue pawh chu a in la bawn ra thei vak bik lo. A chemte chu a han phawrh ve ngawt a, misual pakhat chuan silaiin a rawn tin let nghal. Van neih thlak takin security te chu rawn thlengin an hruai chhuak ta a. An hawn kawngah Cole-a chuan a bialnu chu eng nge an tih lam aiin, Thil thleng chu video-in an lo la em? tih ngawt chu ngaihsak zawkin chu chuan erin i rilruat in a hle a. Cole-a hnenah amah ai chuan lar a ngai pawimawh zawk niin a sawi. Zanah chuan Cole-a chu inngaihtuah chhuakin an boruak siam that nan a tuka erin-i nen hun hman dun chu a tum ta a. A tukah chuan Alexy driver hian a rawn pick up a, mahse an duhna hmun a chhuk an tum chu phal lovin Alexy an dropna tur hmun dang a hrilh niin a sawi a. Kawl-a chuan Fankualpa an duh thu sawi a nawr luih hnuah a chhuk tir ta chauh a ni. Kawl-a chuan Russian pawisa lo neih mai lo vangin driver chuan pawisa tum tel hi a pe a. A hnuah an pahnih chuan hlim taka hun an hmang lai lo langin a tawpah restaurant pakhatah hian an chawl a. Pawisa tel karah khan note sen hi a lo inzep a, chu chu Kawlan pawisa phawrhna lamah chuan a ti tla palh. Waiter pakhat hian an ni chu lo thlir rengin an bulah chuan a rawn kal a, an eina man chu Alexia-in a pek tawh thu leh pawnah driver-in a lo nghah reng thu a rawn hrilh. Alexian an awmna lo hria chu call a chuan mak a ti deuh a. A hnuah waiter chuan chhuata lehkha tla chu chhar in call a chu pe. Tichuan hotel lamah chuan kir la in an thiante nen escape room lam pan chuan an chhuak ho leh ta a. An hlu hmain Alexi chuan engkim chu tak tak ang in lang mahse a lem vek a nih thu a hrilh nawn. A tawp nan call a chu live leh in a fans te hnenah escape room chhunga thil thleng te chu security camera hmanga live a nih tur thu a hrilh a. Thianza hote chu waiting room an awm laiin mi pahnih gas mask vuah te hi an rawn lut a, tawng letling turin Alexia pawh a lo kal. Anni chuan an tihtur chu hrilh fehin Cole-a chuan a thiante tang chu hun tiam ral hmain a chhan chhuak vek tur a ni a. Tichuan, an lu chu ip dum a khuhin an bul tanna tur hmunah chuan hruai an ni ta a. Cole-a chu cell pakhat saruak a awm mi ruang awmnaah hian dah a ni a, a hnu lawkah timer chu in tanin Cole-a chuan a hnathawh nan dar kar khat hun a nei. Pawn lam chhuahna tur gate lam chu a pan nghal a, mahse a lo inkal avangin a room a mithi ruang dula X mark awm chu hmuhin Cole-a chuan zai hawn tur a nih a ring thiam nghal a. A bula chemte in chhawp sa chuan zai hawngin a pum chhung chu a zen a. Chahbi lo awm chu a la chhuak. Chahbi hmang chuan kawngka chu a hawng a, a luh hnuah kawngka chu a mahin a in kal leh nghal. Kawla chuan a thiante sel hran theuh a awm chu va hmuhin anni chu inngaisakna chi hran theuh a dah an ni a. Erin-i chu glass bawm chhungah Chahbi nena awmin Samantha-i chu electric chair-ah Thomas-a chu a kut leh ke a thlun sak niin Dasha thung chu kuang chhungah dah a ni. Chutih lai chuan room chhung speaker atang hian Alexia chu rawn tawngin a hun neih zat chu a rawn hrilh a. Thomas-a chuan Kawl-a hnenah a kut leh kialthlunna te chu zawi zawi a inpawhmar thu sawiin, Dash-a pawh chuan a awmna kuang chu muang changin a inkhar zel niin a hrilh ve bawk a. Chu chu hriain Kawl-a chuan a thiante chhan chhuak tur chuan a bei tan ta. A tirah chuan an la thu tak lem lova. Mahse Kawl-a'n pazel chu a dik lo a rem apiangin, Thomas-a thlunna te chu inpawtna zual sauhin, Dash-a awmna kuang pawh chu a inkhar chak tulh tulh mai a. Chuta tang chuan an mang ang tan. A tawpah Kawla chuan puzzle hmasa ber chu solve in thil vir te chu chak takin an rawn vir a. Chutah Thomasa thlunna chu inpawt mar zual sauhin la tuar in a rak a. Dasha kuang pawh chu a inkhar pui lek lek tawh. Kawla chuan hmanhmawh takin puzzle pahnihna chu a tan leh nghal a. Vaneihthlak takin Thomasa kut ke te chu pawdar a nih hma leh thil zumin Dasha mitmu a chhun hma che in a hlawhtling thei ta. Tichuan, tlangval pahnih te chuan Zalen hnuah hmeichhia te chhan chhuah hun a ni ve ta. Samantha-i chuan hreawm a ti tih hriat tak hian chhan chhuak turin a lo ngen a. Game mai mai ni a ngai Dash-a chuan lo nuih zatin Thomas-a leh Cole-a te chuan puzzle solve dan chu an lo zawng a. Tun tum atan chuan thil bial ze nei kualah hian thil pakhat hi dek lovin kal kual tir tur a ni a. Chumi chuan a bang a deh apiangin Samantha-i chu Karen chuan a shock thin a. La thutak lem lova Dash-a chuan a deh kual luih tir vel laiin, Samantha-i chuan na tuar tak tak tih Thomas-a chuan a hre ta. Rin harsa ti tak chungin thil awm dan chu an la thu tak tan a. Thil chu a kual chhungah chuan kal kual tir zelin a kaw tawp an thlen thleng chuan Samantha-i chu electric chuan a lo shock char char reng a. A tawpah chuan a cell kawngka chu inhawngin an la chhuak thei ta. Samantha-i chuan an game chu a tak em avangin a play duh tawh loh thu a sawi. Midang pawh chuan a lutuk mah mah ngaiin Alexia chu ti tawp tura biak an han tum a, mahse chhanna an hmu thei ta lo. Chutah Dash-a'n Alexia chu a hriat chian viau loh thu a sawi phei chuan an lo set up pawh ni thei tiin Cole-a chu a thin rim hle. Mahse inhnial nan hun an neih lo vangin Erin-i awmna lam chu an pan leh a. A tanna bawm chhungah chuan tui rawn lutin a chim chho zel a. Thomas-a chuan puzzle solve dan chu lo hriain, an tih tur chu litre thum leh litre nga bura tui litre li chiah chiah dah tur a ni a. Chu chu an tih zawh chuan cell kawngka chu rawn inhawngin, Erin-i bawm erawh a la inhawng chuang lo. Tui lah chuan a chim sang tulh tulh tawh a. Cole-a leh Thomas-a te chuan a chung lam atangin herh tawp an han tum a, mahse tui ek chuan a lo char tlat avangin an herh thei lo. Chutih lai chuan tui chu lo sang chho zelin Erini chu a pil tan ta. Beidawng takin Cole-a chuan Alexia chu ti tawp turin a han be leh a, mahse chhanna reng reng an hmu leh chuang lo. Thirkual pakhat hi laiin glass chu chhut ke a han tum a, mahse chhu keh zo lovin hmanhmawh takin bawm chung lam chu a han chhu chhia. Chutih lai chuan Erini chu nikhua hre lova lo awm tawhin a tawpah chuan an la chhuak thei hram a. Vanneihthlak takin Erini chu la thi lova, Escape room chu hlawhtling takin an zo fel ta. Chhuah hlan ngak lel takin Erini cha biken chuan waiting room lam panna kawngka chu an hawng a. Mahse room chhung an luh chuan banga thisen thar lam tak te leh thil keh darh nei nuai te hi an va hmu. Game timer chu a lo zo tawh a, a awmzia chu anmahni rawn hruai turin tu emaw rawn kal tur a ni. Alexia chuan game laklawh lai khan eng emaw harsatnaa tawk a ni an ring a. An chhuahna tur kawngka chu lo inkalh tlat mai a, mahse chu lai hmuna khaw tawi reng chu duh tawh lovin Cole-a chuan kawngka chu a chhuchhiah a. Chutah room lehlam an lut chiah chu thil rap thlak tak an va tawng ta. Escape room-a thawkte chu thisen nena lo let phungin Alexia bialnu Victoria-i chu an mit hmuh lai ngei chuan kah hlum a ni. A kaptu chu club-a misualte zinga mi kha niin Anmahni chu an awm zui a lo ni. Tichuan, anni ho chu car-ah hnawh lutin a khalhtu chu Alexia driver kha a lo ni reng leh nghal. Sindot leh a Kawla chu innghaisakna room-ah hian a rawn harh chhuak a. Club-a misual zing a mi tho Andrea chu lo lutin tih hlauhthawn nan a lu a si laiin a tin. Andrea chuan deep web-ah live streaming lo neiin Kawla te ang milar leh a thiante an nghaisa leh that lai chu en turin miten sum tam tak an pe a lo ni. Mahse Kawla chu zuariin cell pakhatah hian an vawm lut a. TV ah chuan room dang atanga bialnu Erini chu rei lo te a lo lang. Beidawng takin Kawla chu a cell chhungah chuan a mu a. Chutih lai chuan TV chu rawn in on lehin Samantha-i an sawi sa lai leh Andrian a nghawng a zai lai chu a hmu. A thil hmuh rap thlak tak avang chuan a thlunna chain chu a thir khumah chuan chhu vak vakin a tichhia a. A kekawr ip te a nawt sen kha hre chhuakin a han bih chian chuan eng emaw code a ni tih a hria. A dawt leh ah cell kawngka chung lamah chuan lawn chhoin vent chhung ah a lut a. A chhungah chuan vak phei zelin room pakhat a Dash a an sawisa lai chu a zuk hmu. Dash a ban an tan bung lai leh a thina an verh lai te chu hmu fekin tanpui thei a ni der si lo. Chutia Bilai chu Andrea chuan rawn hmuhin a vak sawn nghal vat a, vanneih thlak takin room dangah a chhuak thla thei ta. Hallway tawpah chuan tlan pheiin kawngka sen leh a bianga hmeh tur awm hi a lo awm a, chutah chuan a nawta number inziak chu chhulutin kawngka chu a hawng. Garage chhungah chuan amah lo nghaktu driver chu hmuhin thil awm dan chu sawi fiah vek turin a vo a. Mahse driver chuan hun tam a nei loh thu leh a tlan bo thuaia that zawk thu lo hrilhin a car chah bi chu a pe a, bi ru turin a hrilh. Chutah misual pahnih te chu lo kalin chhuata nawt sen tla chu an rawn hmuh chuan driver chu an sawi sa a, inchhung lamah an hruai lut. Tichuan, Kawl-a chuan tlan bona hun a nei thei ta. Amaherawh chu tlan chhuah tum zet laiin a thiante hnuchhiah ngawt chu ni theiin a hre lova, chhan chhuah tumin inchhung lamah chuan a lut leh ta. A best friend Thomas-a chu va hmuin a la chhuak a, Misualte chuan an rawn zawng nghal. Misualte an chhuah hnuah Hall-ah chuan chhuakin chuta an awm lai chuan pen thawm hi an hria a. Hall-ah chuan tlan pheiin a tawpa elevator kuaah hi an va thleng. A kaw tawpa an tan lai chuan Misual pakhat hian silai nen a rawn bei a. An thian dun chuan elevator kuaah chuan zuangthlain Thomas-a chu a thi zui. Kawla chu rilru nat takin a tap a, chutih lai chuan a bialnu Erini kha a la dam mial thei tih hre chhuakin chhuat a si lai maw awm tawh lo chu a la a, zawng turin a thawk chhuak leh ta. Erini zawnga vehkualna lamah chuan Alexia chu a la dam mai ni lovin Andrea te thurualpui a lo ni reng tih a hmu chhuak. Tin driver-in Kawla nawt a pek ruk chu lo hre chhuakin a kap hlum lai chu a va hmu. Room an chhuah hnu chuan zui ruhin in hnaisakna room a Erini an hruai lai chu va hmu a, ngaihtuahna fim pawh nei hman lovin Kawl-a chu room ah chuan a lut ve nghal a, Enri chuan Silai-a Erini chu tin nghalin a Silai-a dah thlak loh chuan a kah tur thu a hrilh. Kawl-a chuan a bul dawhkana Silai mu chu hmu thei a, Tichuan, in pe tur awm taka awmin rang takin a silaimu chu a thun a, Andrea lamah chuan a kap. Mahse, Andrea chuan Erini chu a lu-ah lo kap hmanin Cole-a chu beidawng takin a au chhuak. Chutia chi ai lai chu misualte chuan la chhuakin room dangah an nawr lut a. Mahse, an rawn luh ve hmain Cole-a chuan kawngka chu a khar hnan. Tichuan, vent atang bawk chuan tlan chhuak lehin room pakhatah hian a lut a. Chutah chuan Alexia nen an intawng ta. A thiante tha vanga thinrim em em Kawla chuan a bei nghal a, nasa taka sawi sain a lu ah chuan silaiin a chhut a nghek nghek mai. Chutih lai chuan bangah hian screen lian pui pui rawn langin thil thleng zawng zawng behind the scene chu lo lang. Chung zawng zawng chu a channel kum sawm lawm nan a thianten amah prank nana an rua hman vek a lo ni a. Erini leh a thiante chu lo la dam vekin an vai chuan lawmpui turin room-ah chuan an lo kal a. Mahse chhuata Alex hi ruang lo let reng an hmuh chuan a ti thla bar hle. Thil thleng zawng zawng chu a fan sang tam tak te chuan an lo hmu vek a ni. A tawpah chuan Kawl a thiante leh Alexia ten phur taka an prank na tur an ruahmanna vlog chu a lo lang.